अरे खाना क्या बनाया है आलू अदौड़ी के सब्जी आ भात अरे यार रोज यही बना देती हो एक काम करो दही चीनी दो हमको पूजो नहीं कर दै छी छोड़ा शांति से दै छियो ले बुआ देखो कहलियो कि जे मैथिलीमे कि बौआ किया ने बजै छै ई तेरे को मेरे को हिन्दीमे कथी लए बजै छै अपन भाषामे बाज ने अरे माँ मुझको ये सब बेइज्जती सा फील होता रहता है इसीलिए नहीं बोलता हूँ अरे अपन भाषा बजैमे कतौ लोकके लाज होय अपन ओ मातृभाषा छै गर्वसँ बाज अरे ठीक छै ना आप से मैथिली में बजबो और किछो नहि कहलियो कि हम्म। जे पाँच हजार रुपैआ दीते तऽ किराया भरि दितियै हम कहै छी कि गाँवमे जते जमीन छै ने अपन सबके ओ सबटा बेच दै छी एतऽ दूगो फ्लैट लऽ लै छी एगो हम अपने सब रहब एगो रेंट पर लगा देबै ओकरो पैसा हेतौ सोची कते पैसा हेतौ अपना सब लगा बात तऽ बौआ तू ठीके कहली ने एगो बात बुझलही एगो खिस्सा कहै छियौ तोरा गाँवमे एगो आदमी छलखिन ओ एकटा गाछ पिपरक रोपलखिन हम्म, ओहि गाछमे भोर साँझ ओ पानि देथिन हम्म, खाद देथिन ओ गाछ अपन पैघ भेल खूब चतरल खूब बड़का भेल पिपरक गाछ बहुत दिन जीबै छै मनुष्य तऽ ओते दिन जीबै नहि छै हम्म। तैँ ओ आदमी मरि गेलखिन बूढ़ा मरि गेलखिन आब ओ पीपर गाछमे ने केओ पानि दै ने किछु दै तऽ ओ गाछ धीरे धीरे सुखाए लगलै लेकिन मौसम तऽ परिवर्तन होइ छै तऽ कहियो बारिश होय कहियो रौदी होय तऽ जहन बारिश होय तऽ ओ गाछ की होय हरिया जाय बना जाए हँ आ रौद होय तऽ गाछ सुखा जाय हम्म, तब जहन बारिश होय तऽ की होय लोक सब जे जाय रास्ता में हम्म, सब ओहि पानि में ओहि गाछ के धोधरि में नुका जाय ठीक छै आ रौद होय तऽ लोक रौद दुआरे कनी छाहरि में ओहि गाछ तर बैस जाय किया तऽ ओ गाछ बड़ चतरल रहे पिपरा गाछ सोचलक जे एँ ई हमर नहि सेवा करैया नहि बाड़ी करैया तऽ एकरा अपना आपमे घमंड भऽ गेलै गाछके गाछ सोचलक नहि एना नहि हम की करै छी तऽ हम जड़ि माटि छोड़ि कऽ हम ऊपर चलि जाइ छी ओ की केलक जड़ि माटि छोड़ि देलक आ कनि ऊपर भऽ गेल ओ जहाँ कि ऊपर भेल कि एक से दू दिन तीन दिन चारि दिन के बाद ओ सुखा गेल तकर बाद ओ की भेलै ओ गाछ जखन सुखा गेलै तहिना होइ छै मनुखक जीवन तोहर जे जन्म स्थान छौ से उएह ओ माटि छौ ओहि जन्मभूमि के जे तू बिसरि कऽ ओतऽ के जमीन बेच कऽ तू एतऽ घर खरीद लेमे तऽ तोहर अस्तित्वे की रहि जेतौ तूहो एनाहिए दू चारि दिन के बाद दिल्ली में एम्हर से एम्हर भऽ जेमे तऽ तू कतेक दिन दिल्ली में जीमे हैं ताहि दुआरे अपन माटि पानि के रक्षा केनाइ बड जरूरी छै बौआ अपने घर दुआरि के बिसरि जेब ते दिल्ली में तू की कऽ लेब वएह तोहर अपन मातृभूमि छौ ओकरा रक्षा करमे तऽ एतौ खुशी खुशी जीमे बुझलहीन तैं बड़ जे पाइ हेतौ आ कमेमे तऽ गाँवमे जमीन खरीद ओ अपन जन्म स्थान छी ओकर रक्षा केनाइ तोहर कर्तव्य छै जेनाहिए मायके रक्षा केनाइ एगो बेटाके धर्म छै तेनाहिए ओहि बेटाके इहो धर्म छै जे ओ जन्म स्थानके कखनो नहि बिसराय ओ तोहर जन्म स्थान छौ मातृभूमि छौ बुझलहक ठीके कहै छै माँ अपन सबके संस्कृति अपन सबके संस्कार ई कखनो नहि बिसरैके चाही बिल्कुल नहि आइ जे हम बजलियो सबटा गलते बजलियो आइ काल्हि बात जे छै से हम कहियो ई सब चीज नहि बजबै ठीक छै खा ले तू।